li għanna hawnhekk mill-kollezzjoni tal-Biblioteka Nazzjonali llum huma dawk li wieħed jista' jsejħilhom kurżitajiet fis-sens li affarijiet li dak li jkun ġeneralment mhux bil-fors jassoċjom ma' bibljoteka, imma ħafna mill-bibljoteki l-antiki, inkluż inkluż eh, li għandna aħna, ehm, ikollhom xi kollezzjoni minnhom dawna. Jekk nibdew fuq din naħa, l-ewwel xogħol li għandna hawnhekk huwa biċċa papiru, biċċa papiru antika ħafna fil-fatt ehm, dil-papiru Hija papiru Eġizzjana proprja li tmur lura għas-seklu erba' wara Kristu. Dinha kienet f'kollezzjoni privata Malta u kienet ingħatat lill-kollezzjoni tal-Bibljoteka Nazzjonali madwar l-1950. Għandek ħafna minn dal-materjal li kien f'kollezzjonijiet privati u jispiċċa bħala donazzjoni f'din dil-kollezzjoni. Imma kif taraw huwa item interessanti huwa fost Il-ftit eżempji ta' papiri Eġizzjani li għandna li għandna Malta u appuntu jifforma wkoll parti mill-kollezzjoni mill-kollezzjoni nazzjonali nazzjonali tagħna. Dali għandna hekk huwa papiru ieħor. Imma dan huwa papiru ħafna iktar tard ukoll brabta iktar ma' Malta. Dan il dan id-dokument li għandna li għandna hawnhekka imur lura għas-sena 1785 u dan huwa xogħol ta' kavallier ta' membru ta' membru tal-Ordni ċertu Landolina Nava ehm dana kien Taljan minn Sirakuża. Sirakuża kif fil-fatt għadha għadha sal-lum għad għandek ċertu areas fejn jikber il-papiru U dan Landolina Nava ried jagħmel dal-esperiment biex jarġa' jagħmel il-materjal biex tikteb biex tikteb fuqu mill-papiru. U r-riżultat huwa appuntu dan id-dokument illi qed naraw illi qed naraw hawnhekk. Mela huwa dokument fih innifsu dan magħmul mhux mill-karta imma mill-papiru u hu stess uża dan il-mezz, uża dan il-medium biex kiteb fuqu l-istorja ta' kif wasal għaliha. Jiġifieri hawnhekk għandek ir-rakkont ta' kif dan Landolina Nava irnexxielu jerġa' jiskopri t-tradizzjoni antika tal-produzzjoni tal-papiru. Għandek fuq in-naħa ta' quddiem id-dedikazzjoni lill-Gran Mastru dak iż-żmien, il-Gran Mastru de Rohan, qed nitkellmu kif għedt 1785, kif ukoll fuq iż-żewġ naħat għandek din it-tpinġija tal-pjan ta' puntu tal-papiru ehm, bil-arma, bil-coat of arms ehm, tal-familja, l-andolina nava, illi qiegħda, illi qiegħda isfel. Fuq in-naħa ta' wara mbagħad għandek ir-rakkont tal-iskoperta, jiġifieri kif irnexxielu huwa rakkont dedikat lil Gran Mastru fil-fatt jibda altezza eminentissima u qed jirrakkonta lil Gran Mastru Derohan il-metodu ta' kif hu rnexxielu jerġa' jiskopri l-manifattura tal-papiru. Ngħaddu issa għal xi ħaġa differenti ħafna ta' importanza, ta' importanza kbira wkoll. Qed naraw din il-kaxxa hawnhekk li hija rigal mir-Re ta' Franza lill-istess Gran Mastru, lill-Gran Mastru Derogar għandek u l-iskrizzjoni hawnhekk din il-kaxxa fiha kollezzjoni ta' mapep illi juru d-distretti differenti tar-Renju ta' Franza. Jiġifieri r-Re ta' Franza hawnhekk illi qed jagħmel b'mod ta' ta' presentation case ħa ngħidu hekk lill-Grand Mastru ta' Malta li kien Franċiż ukoll Derogan Il-mapep li juru d-distretti f'dettall kbir, eh, wieħed irid jgħid, ehm, għandek mapep magħmula b'teknika kbira, b'sengħa kbira, illi qed juruk id-distretti kollha differenti ehm, ta' Franza fl-1780. L-aħħar oġġett li għandna hawnhekk Hija kollezzjoni interessanti dawk li llum ngħidulhom business cards. Jiġifieri illi inti jkollok il-kard b'ismek, bid-dettalji tiegħek eċċetera, illum ikollok it-telephone number, ikollok l-email address eċċetera, naturalment dawn huma tas-seklu tmintax ma kien ikollhom xejn minn dan. Imma dejjem għandek l-isem tal-persuna ħafna drabi Għandek xogħol sabiħ, xogħol fin ta' inċiżjoni hemmhekk, imbagħad għandek l-isem, ħafna minnhom dawn huma ta' membri tal-Ordni ta' Kavallieri.